XIX гасыр азагына чаклы Сарытау губернасы Хвалын иязенә кергән хәзерге Иске Кулаткы районында 19 татар авылы бар. Районның төньяк-көнбатышындагы Иске Зеленой авылы турында архивтагы беренче язмалар буенча аңа нигез 1693 елда салына. Авылга беренче булып Нөркә бабай килә. Нөркә бабай ул кем? Нөркә бабай 25 ел царьга служить итә. Һәм ул яшел киемнәрдән килә. Зеленай авылы гел яшеллектә була. Агачлар, гөлләр, яшеллеккә күрә ике аның причинасы Зеленай каян килеп чыккан. Неркә бабай сар бирә указ, шул җирләрне, теләгән җирләрне сайлап ал ди. Шунарга күрә беренчедән аның солдат киеме яшел була, икенчедән безнең җирдә күп яшеллек була. Бу урында шунысын да әйтү урынлы булыр, Зилинаның югары оч зиратында 1535 нче елдагы бер каберлек сакланып калган. Шуңа күрә биредә халык инде XIX нчы гасырда ук тормыш алып барган булырга мөмкин. 330 ел эчендә безнең авыл күп зат күргән. Кайгы-хәсрәт, барлык-юклык, но бүгенгесе көнгә, шөкер Аллага, авылыбыз яши. Авыл тарихын өйрәнүче Ринат абый Зөбәеров тирә-юньдәге башка авыллар белән чагыштырганда, Зеленой шактый зур авыл булган ди. Шул чорда авылда алты мәчет эшләве әнә шул хакта сөйли. Вот бу хәзер территория без сезнең белән басып торабыз, самый центральный баш мәчет саналган вот монда. Алты мәчетнең берсе генә сохранился авылда алттан калганнары, сүтеп, школа ясадылар,

Монда әбиләргә, бабайларга, оланнарга мәдрәсә. Әлеге бинадагы яңартылган мәдрәсә ике мең дә ун нчы елдан бирле эшли. Кырык еллык педагогик стажы булган Сания апа Сәфәрова лаеклы ялга чыккач, Ульянскида Биләр мәдрәсәсендә укып, дини белем алгач, биредә балалар белән бергә өлкәннәрне дә ислам дин нигезләрен өйрәтүгә керешә. Балалар күп булган вакытта мәдрәсәгә йөриләр, унбишәр-унҗидешәр бала йөри. Бер ел бабайларны укыттым. Намаз укыйлар, аннан соң сүрәләр укыйлар. Иске Зеленай бай тарихлы авыл. Узган гасырның 90 нчы елларында укытучы Гөлсем апа Бикбаева авылның тарихын өйрәнеп бер китап та чыгара. Бүген аның эшен дәвам итеп, шушы авыл кызы, хәзер Самарада яшәүче Рәсимә Шакирова моннан берничә ел элек архив документларына нигезләнеп яңа китап өстендә эшли башлый. Мин Мәскәүдә дүрт архивта эшләдем. Российский архив, Государственный архив древних актов та.

Рәсимә ханым китабы басылып чыккач, район башлыгы Лилия Богданова белән киңәшә дә, аны укучыларга тәкъдим итүне зурлап, авыл көне кысаларында уздырырга ниятли. Бүген бу бәйрәмгә башка төбәкләрдә яшәүче авылдашлар да кайткан. Без авылны бәрмибез, ибәрергә җыенмыйбыз да. Авылны тырышабыз тотышырга, катнашырга нибар эшләрендә. Ну, родной авыл. Яшь чаклы бик чакта айтса гына без, без мон- безнең монда әтием дә, әнием дә, апам да, үз улыбыз да, аларның зәрәтләре монда. Зәрәтләргә йөрибез. Чыннан да бу көнне Сания сыман узган көннәрне аеруча мәктәп елларын сагынып сөйләүчеләр байтак булды. Ул чорда мәктәптә 600 дән артык бала укыган. Ике сменага җитми идек. Бик әйбәт укытучылар безнең. Каслар әлдә берничә генә сау калды. Мәрхүмнәр инде бик белем яхшы бирде. Туган якка ничек мәхәббәт ниттеләр, тудырдылар, тәрбияләделәр. Без укыганда 3 класс иде. Утызар иде бала. Тугызан кеше 8 класста иде. Тугызынчыга күчтеләр, тоже тугызан иде. Унны бетерделәр, монда тугызан иде. Бер школ әз иде, кечкенә кирпичне төзеделәр. Шул да полно, весь полный иде халык белән. Дагыстанда яшәүче Нурия Сәйфуллинаның әнисе шушы авылда туган. Ерак дип тормаганнар, 90 яшен тутырган әнисен авыл бәйрәменә алып кайтканнар. Аллага шөкер, булдык килергә, машин белән килдек, Аллага рәхмәт. Күп кешене күрдек бүген, таныштык та күбесе белән. Шулай яхшы булган, бик әйбәт булган. Авылда гомер буе балалар укыткан Гөлсем апа Бикбаева тумышы белән өлкәнең Чардаклы районыннан. Аны Зеленайга институт тәмамлауга җибәрәләр. Инде менә 57 ел биредә яши. Мондагы кешеләр бик йомшак күңелле, бик пөхтәләр, эшчәннәр, берсе-берсенә ярдәм итеп яшиләр. Табигате дә бик матур.

Китапның авторы Рәсимә ханым белдергәнчә, әле тагын бер китап чыгарырлык материал калган. Шуңа күрә киләчәктә икенчесе дә китап киштәләрендә урын алыр әле. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.